Merħba dan huwa shooter ta' sibtu bħas-soltu s-sibt ikonna mistieden jew mistiedna illum għandna lil Wendy Aġus magħna illi hija persuna li għamlet tranżizzjoni. Ħa nkunu qed nistaqsuha ftit dwar din it-tranżizzjoni. Bdejna mat-tranżizzjoni, skoprejt xi ħaġa fuqek kif u sitwazzjoni li qabel ma kontx tobsel ħadd skopri? Iva, skoprejt li issa ġejt competition għal nisa oħra, fis-sens li kelli ħabiba tiegħi u kienet suppost best friend tiegħi u mbagħad kif mort it-toilet eh, kien hemm Żewġ ġuvintur li kienu qed juruni attenzjoni u qaltilhom dik twieldet raġel. Wara li ġejt lura mit-toilet qaltilhom qaluli u għattilhom jiena l ma twilidx raġel jiena twilid baby. U t-tieni ehm, ħassejt li kienet competition għalija, allura tal-limt, eh, tal-limt li jiena competition. Mela, x'tip ta' support kien hemm fi żmien meta inti ddeċidejt li tagħmel it-tranzizzjoni tiegħek Għal-lum. Fejn fi żmieni, jiena twilidt fis-75, jiġifieri late 90s, early 2000, early 2000. Ma kienx hemm kważi xejn, kull ma ridt jiena kelli naħdem għalih, għamilt ir-riċerki tiegħi u wasalt jiena. Illum il-ġurnata hawn ħafna sapport u min irid naħseb iktar faċli, il-ħajja hija iktar faċli. Qed nitkellmu fuq is-sapport. Jekk għandek xi ħadd li taf, qarib tiegħek, it-tifel tiegħek, li jista' jkun li għandu ħsibijiet biex jagħmel it-tranżizzjoni, kif għandek turi s-sapport? Turi s-sapport l-ewwel nett bi mħabba u t-tieni jirreferu għand nies professjonali. Tipo?
Tipo tobba, psikoligi u jtuhom imexxuhom hemmhekk għax illum fit-triq għandna ħafna wannabies professional.
Parti minn dal-ħafna tibdiliet li saru, ovvjament fuq l-ID card illum tista' tagħżel tniżżilx mara jew tniżżilx raġel jew inkella ġeneru ieħor. Taqbel magħha dil-biċċa xogħol u ma taħsibx li finalment tħawwad ftit in-nies ukoll? Jiena li llum il-ġurnata għamilt il-gender reassignment Nista' ngħid faċilment għamiltha jien allura min m'għamilhiex m'għandux dritt. Imma jiena ma nistax ninsa l-bidu tiegħi meta tkun l-iktar vulnerabbli u hemmhekk tkun trid li ħaddieħor jgħidlek bl-isem li tixtieq. U naħseb minn hawn għandna ngħaddu li inti tħares lejn l-ID card bħala isem, kunjom u numru, daqshekk, mhux hekk? Hemm xi frażijiet jew affarijiet li jgħidu n-nies li mhux b'intenzjoni jgħiduhom imma forsi tismagħhom ftit stupidi, hekk biex forsi nagħmlu n-nies aware fuq għall-bidu ta' xogħol. Ejwa, eħe, jiġu jgħiduli li b'kumplament jgħiduli isma' inti tidher tajba ta' imma dik it-tagħlija le hi. Ifhem, aħna nagħmlu li nagħmlu mhux biex nidhru tajbin, biex inħossuna happy. Li kieku jiena f'għajnejha Ma ġejtx tajba, allura ma tiġix tfaħħarni li jiena rnexxieli nagħmilha. Ġudi mhux bdilt libsa, mhux hekk? Mhux bdilt libsa, inti biddilt kollox. Ovvjament meta taqleb is-sess, ikun hemm affarijiet li forsi trid titgħallem. Għalik kif kienet? Kienet diffiċli? Le, jiena fil-esperjenza tiegħi ma kelli nbiddel xejn għax jiena minn ta' fajf dejjem ħassejtni li jiena gell, U bqajt naġixxi kif kont naġixxi ta' mara dejjem. L-operazzjoni hija operazzjoni serja. Meta tagħmel ehm, change ehm, fija detriment fuq is-saħħa u x'tibdil li tidħol ġismek? Fija, fija taqlib ħafna, taqlib tal-hormos u anka l-gender reassignment, in-nifisa hija wkoll taqliba. Ehm, jiena kelli detriment Għax meta għamilt il-gender reassignment kelli infection minn ġewwa t-tobba ma ndunawx u baqgħet tiela' għall-kilwa u konsegwenza t'hekk għandi kilwa ma taħdimx.
Mhux xi ħaġa hekk. Xi operazzjoni li għamel xi ħadd. Mhux ċajta. Mela, x'joffendik? Jiġifieri x'jista' naf li int ma nafx tieħu għalik, imma meta xi ħadd jgħidlek xi ħaġa, x'inhi dik il-ħaġa li tweġġak? U kif tirreaġixxi?
Kif tirreaġixxi għaliha? Kien hemm żmien li jiena kont noffendi ruħi, imma llum il-ġurnata xejn m'għadu joffendini, anzi, nidħaq. Mela, li jmiss huwa qrib tagħha wkoll. Ċajt jeżisti, u anke f'comedy shows, meta tisma' xi ċajta fuq trans, tiddejjaq? laqqa xej.
Jena nħobb immur comedy shows u nkullu kien forward illu jkun hemm xi ċajta fuq trans. Jena l-aħjar ħaġa li tgħallim tija tgħallem itħaq bik innifsek. Ekku,
tibis kulħadd. Jekk jinkiteb ktieb fuq Wendy Aġus. U jkollok isiblu titlu, li mi kon it-titlu? This is me, Wendy. Ii, un qablu għilek ikoll This is me, Wendy, u għandek il-beġ, grazzi tal-li tajtna aktar għarfien, ehm, u jalla ehm, natu kuraċ u koll il-nies li forsi għandhom ħajkun għet jamlu. Mux ġo fikom dik number one u tu kunu għafu Apprezzaw lilkom infuskom, mhux hekk? Titijak u jekk tixtiequ lil xi ħadd li jkun flok Wendy, ibatu hawnhekk. Narawkom!